Sinjuri, nilqgħukom u nirringrazzjawkom li ngħaqadtu magħna llejla. L-impjegati tal-Enemalta plc flimkien mal-istudenti u l-letturi tal-Istitut tal-Arti Kreattiva ġewwa l-MCAST ħadmu id f'id f'dawn l-aħħar xhur f'kolabrazzjoni kemxejn differenti sabiex twieldet il-produzzjoni artistika li qed naraw quddiemna. Ninsabu fuq l-għolja tal-Ġiżwiti fil-qalba tal-Port il-Kbir, fuq art bi storja li tmur lura eluf ta' snin, fuq ix-xellug, tankijiet taż-żejt, ċmini u bojlers u l-aħħar fdalijiet ta' passat ta' aktar minn 60 sena ta' ħidma u żvilupp fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-Marsa. fuq il-lemin, ċentru ta' distribuzzjoni ġdid, ħolqa ewlenija fis-sistema nazzjonali ta' tqassim tal-elettriku madwar il-pajjiż. Warajna, id-djar, it-toroq u l-pjazez tal-poplu tal-Marsa. Fin-nofs ta' kollox, il-mafkar bl-isem 2017. Is-sena 2017 timmarka l-40 anniversarju mit-twaqqif tal-Enemalta. Frederick Azzopardi, Executive Chairman tal-Enemalta plc u Sun Yee, Deputy Chairman tal-istess kumpanija, se jfrssrulna kif is-sena 2017 hija wkoll is-sena ta' bidu ġdid ta' sostenibilità u żvilupp għal Enemalta plc, għall-Marsa u għal Malta.
Onorevoli Prim Ministru, residenti tal-inħawi, kollegi, grazzi mill-qalb li naqadtu magħna għal din is-serata. Il-mafkar li għandna quddiemna huwa produzzjoni artistika li jgħaqqad flimkien elementi differenti, ħadid mill-qalba tat-turbini u bojlers tal-Marsa Power Station u materjali ġodda fjamanti fis-sfond tal-ġebla Maltija, is-sisien ta' pajjiżna. Elementi b'xejriet kompletament diversi li bil-kreattività tal-istudenti u letturi tal-MCAST, bil-ħiliet tal-ħaddiema tal-kumpaniji tagħna u bil-kollaborazzjoni ta' ħafna entitajiet u kumpaniji oħra ħolqu l-akbar installazzjoni artistika ta' din ix-xorta f'Malta. Nixtieq nifraħ U nirringrazzja lilkom ilkoll li għal dawn l-aħħar xhur iddedikajtu l-enerġija tagħkom u ġbidtu ħabel wieħed biex din l-idea llum saret realtà. Dan il-mafkar huwa memorja ta' 60 sena ta' storja fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-Marsa. Huwa simbolu tal-kapaċità u d-determinazzjoni tal-ħaddiema protagonisti f'din l-istorja. Aktar minn hekk, huwa sinjal ċar tal-bidla, tad-direzzjoni ġdida li qed ngħixu fis-sena 2017, kemm għal dawn l-inħawi tal-Marsa kif ukoll fil-qasam tal-enerġija f'pajjiżna. Kif tistgħu taraw minn dan ritratt, sa sentejn ilu, minflok il-mafkar warajna, kien għad hawn strutturi antiki tal-power station li tħallew mitluqa għal snin twal. Illum għandna wieħed mill-akbar ċentri ta' distribuzzjoni tal-pajjiż, bl-akbar apparat avvanzat biex inkomplu ntejbu s-servizz tal-elettriku fl-inħawi. Għandna wkoll din l-attrazzjoni artistika, tista' tgħid l-ewwel pass fir-riġenerazzjoni ta' dawn l-inħawi tal-Marsa. L-2017, l-isem ta' dal-mafkar, hija s-sena ta' bidliet sbieħ, għall-kumpanija Enemalta u għas-settur tal-enerġija f'pajjiżna wkoll. Erba' snin ilu, kellna l-aġenziji ta' kreditu internazzjonali jwissuna li d-djun tal-Enemalta qed jimmaġraw l-ekonomija tal-pajjiż. Kellna fost l-ogħla tariffi tal-elettriku fl-Ewropa, piż kbir fuq il-familji u n-negozji. Minkejja dan, Enemalta xorta waħda kienet qed tagħmel it-telf u żżid id-djun, tant li kien hemm min issuġġerixxa li t-tariffi għandhom ikomplu jogħlew. Enemalta kienet tilfet il-kontroll fuq il-ġbir tal-ħlasijiet dovuti lilha, b'rata allarmanti tal-elettriku misruq jew ma jitħallasx. Kellna proġetti kbar, fosthom l-ismart meters, interconnector bejn Malta u l-Italja u t-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni ġġamjati b'nuqqas kbir ta' riżorsi u ideat sabiex jitkomplew. Fil-ġenerazzjoni tal-elettriku konna għadna niddependu fuq l-impjanti tal-heavy fuel oil tal-Marsa Power Station u ta' Dellimara, impjanti ineffiċjenti b'konsegwenzi ambjentali kbar. Tajjeb niftakru li l-aktar impjant antik ta' Dellimara huwa antik tliet snin biss inqas mill-Marsa Power Station. Sitwazzjoni simili kienet qed tiżviluppa fid-distribuzzjoni tal-elettriku. l-investiment fit-tkabbir u t-tisħiħ tas-sistema li twassal l-elettriku fid-djar, fil-fabbriki u fin-negozju kien majna kważi għal kollox. Illum, l-2017, qed naraw Enemalta differenti. Bdejna bil-kontra. Minflok għollejna t-tariffi, raħħasnihom b'25 fil-mija. Dan ifisser li Enemalta bdiet trasformazzjoni tagħha billi tilfet ma' 80 miljun ewro kull sena. Iżda dan kien l-ewwel pass li t-trasformazzjoni tal-Enemalta kellha għan ewlieni, li npoġġu lill-klijenti fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna sabiex noffru servizz aħjar bi prezz raġonevoli. Minn hemm bdiet ħidma twila sabiex kull operat tal-kumpanija jsir aktar effiċjenti. Nagħmlu ferm aktar b'ħafna anqas. Bnejna mill-ġdid il-qasam tal-ġenerazzjoni tal-elettriku. Illum Il-Marsa mitfija u aktar minn nofsha żarmata. L-impjanti għandi kif Dellimara waslu fl-aħħar sigħat tagħhom ukoll. L-interconnector tlesta u l-impjant Dellimara Three tal-BWSC qed jaħdem bil-gass minflok bil-heavy fuel oil. Għandna power station ġdida taħdem bil-gass għaddejja bl-aħħar testijiet biex tibda topera b'mod sħiħ ukoll. Fuq kollox qed nużaw l-aħħar ftit heavy fuel oil qabel niefqu nużawh darba għal dejjem f'dal-pajjiż. Naqqasna s-serq tal-elettriku b'rati sorprendenti, qed niffrankaw mat-30 miljun ewro li qabel kienu jinsterqu. Tejjibna s-sistema tal-kontijiet sabiex issa l-maġġoranza tal-klijenti qed jirċievu kontijiet attwali kull xahrejn. Naqqasna l-ammont ta' kontijiet mhux imħallsa b'aktar minn 50 fil-mija u l-klijenti qed jinqdew aħjar u aktar malajr. Jekk qabel kont applikajt għal servizz tal-elettriku ġdid sa tliet snin ilu, kont iddum xahar tistenna. Illum tapplika u jkollok id-dawl f'anqas minn ħdax-il ġurnata, titjib ta' 62 fil-mija. Implimentajna investiment bla preċedent ta' aktar minn 80 miljun fis-sistema ta' distribuzzjoni, fosthom sitt ċentri ta' distribuzzjoni bħal din ta' maġenbna. X'ifisser dan? Ifisser li għandna sistema ta' distribuzzjoni aktar affidabbli. Ifisser li naqqasna l-qtugħ tad-dawl għall-klijenti tagħna b' 61 fil-mija. Ftit tal-ġimgħat ilu, l-aġenziji tal-kreditu Standard and Poor's ikkonfermat li f'dawn l-aħħar erba' snin Enemalta rnexxielha twettaq it-trasformazzjoni li kienet teħtieġ, minn djun jiżdiedu sena wara oħra għal qagħda sostenibbli u profitabbli. Bħalma għamlu diversi aġenziji ta' kreditu oħra, Standard and Poor's għamlitha ċara li l-pjan għall-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi aktar nadifa, il-ħidma tal-imsieħba tagħna Shanghai Electric Power, u Electrogas Malta u l-impenn biex insiru kumpanija aktar effiċjenti kienu pass, passi għaqlin li diġà qed iħallu l-frott. Dan ifisser Enemalta mhux biss ma għadhiex piż fuq l-ekonomija tal-pajjiż iżda saħansitra qed tinvesti biex twitti t-triq għal aktar tkabbir ekonomiku. bħal ma għamlu dawk kollha li taw sehemhom fil-mafkar ta' warajna, li emmnu fi proġett li għall-bidu deher diffiċli u stinkaw sakemm wettquh, hekk ukoll għamlet l-Enemalta f'dawn l-aħħar snin, flimkien mal-imsieħba strateġiċi tagħna, bl-appoġġ ta' diversi entitajiet u kumpaniji oħra, bil-kooperazzjoni tal-klijenti tagħna u fuq kollox bl-impenn tal-ħaddiema, irnexxielna nwettqu l-bidla l-Enemalta tant kellha bżonn, bidla erba' snin ilu kienet tidher impossibbli. Illum, il-klijenti tagħna qed iħossu r-riżultat tat-trasformazzjoni. Tajna Malta. Qed igawdu arja aktar nadifa, qed iħallsu inqas għal servizzi aħjar. Taħt il-logo tal-kumpanija tagħna dan l-aħħar żidna messaġġ qasir, li ntgħażel mill-klijenti u l-impjegati tagħna, Energize your ideas. Enerġizza, wettaq l-ideat tiegħek. Dal-messaġġ huwa l-mira tagħna għas-snin li ġejjin. id-determinazzjoni, il-kreattività u kapaċità li urejna f'dawn l-aħħar snin, l-istess valuri li ħaddnu l-ħaddiema tal-Marsa Power Station għal 60 sena, ser jibqgħu magħna fl-isfidi u l-opportunitajiet li għandna quddiemna. Ser inkomplu naħsbu bil-quddiem biex nipprovdu l-enerġija li pajjiża, pajjiżna għandu bżonn biex jirnexxi waqt li nilħqu l-aspirazzjonijiet tal-familji u n-negozji klijenti tagħna. Ser nibqgħu nistinkaw sabiex nagħtuk servizz ta' enerġija aħjar, l-enerġija li teħtieġ biex l-ideat tiegħek isiru realtà. Nirringrazzjak.

The flower of friendiship between Maltese and Chinese enterprises will bloomsm all over the Europe. Thank you.
Il-bini ġdid li għandna maġenbna huwa l-akbar fost sitt ċentri ta' distribuzzjoni ġodda li Enemalta qed tinvesti fihom sabiex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-elettriku lill-klijenti.

Il-Marsa North Distribution Center huwa ħol ewlenija tas-sistema li twassal l-elettriku mill-power station sa djar, ħwienet, posti ta' xogħol u kull fejn ikollna bżonn użaw l-elettriku. L-iżvilupp ta' dan iċ-ċentru huwa parti minn investiment multimiljonarju li l-Ena Malta nediet fis-sena 2014 biex issaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku nazzjonali. F'dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni ġdid, issa qegħdin inkunu nżidu l-flessibilità u l-kapaċità f'dawn l-inħawi tal-gżira. Permezz ta' konnessjonijiet ġodda, se nkunu nżidu l-modi kif nistgħu nwasslu l-elettriku fl-inħawi tal-Marsa biex minn hemm jiġi distribwit għal ċentri ta' distribuzzjoni oħra. Qegħdin ukoll inlaħħqu maż-żieda fid-domanda li dejjem qed nesperjenzaw minn sena l-oħra, F'dan iċ-ċentru l-ġdid se nkunu qed inżidu s-sors ta' elettriku f'dawn l-inħawi tal-pajjiż biex hekk inlaħħqu maż-żieda hekk kif tkompli tikber minn sena għal oħra.
Iċ-ċentru tad-distribuzzjoni jinsab fit-tarf tas-sit tal-Marsa Power Station, li waqfet taħdem fl-2015. Fil-fatt, f'dan iċ-ċentru nsibu wkoll switchgear, transformers u sistemi oħrajn tad-distribuzzjoni tal-elettriku ġodda. Dawn qed joħdu post oħrajn antiki li kien hemm fil-power station biex titwassal il-provista f'diversi nħawi ta' Malta. Għalhekk, l-iżvilupp ta' dan iċ-ċentru kien ukoll meħtieġ biex din il-power station qadima tkun tista' tkompli tiżżarma u titneħħa.
Il-Marsa Nord huwa r-raba' ċentru ta' distribuzzjoni ta' 132 kilovolt li għandna f'Malta. 132 kilovolt jiġifieri 330 darba iżjed mill-elettriku u l-vultaġġ li għandna fid-djar tagħna. L-elettriku f'dan iċ-ċentru jasal permezz ta' cables li mgħoddija minn mini sotterranji li ġejjin kemm mill-impjanti li hemm ġewwa Dellimara kif ukoll mill-Malta Italy Interconnector. Hekk kif l-elettriku jasal f'dan l-impjant qed jitwaqqa' 33,000 volt permezz ta' transformers kbar. L-elettriku mbagħad jiġi distribwit jew jitma' bosta ċentri ta' distribuzzjoni oħra li hawn f'dan il-pajjiż. Hemmhekk il-vultaġġ jerġa' jitwaqqa' għal livell iktar baxx biex imbagħad jitqassam f'substations li hawn madwar il-lokalitajiet kollha ġewwa Malta. Minn hawnhekk minn kull substation l-elettriku mbagħad jitqassam lill-klijenti kollha tagħna.

L-apparat meħtieġ jitlaq minn fabbriki fl-Italja, il-Ġermanja u l-Awstrija fi vjaġġ bil-baħar lejn il-gżejjer Maltin. Taħt l-art bejn il-Marsa u Ħal Qormi titħaffer mina ta' żewġ kilometri li minnha jgħaddu l-kejbils li jgħaqqdu dan iċ-ċentru mas-sistema tad-distribuzzjoni. L-apparat jasal Malta u jitwaħħal fil-post. Fl-aħħar. xhur tas-sena 2016 tibda topera l-ewwel fażi ta' dan l-iżvilupp. Meta l-apparat jasal fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni, aħna nkunu qegħdin hemmhekk insegwu pass pass dak li jkun qiegħed jiġri, biex b'hekk nikkonfermaw li dak li kien maqbul fil-pjanti u fid-disinji qiegħed jiġi segwit. Meta l-installazzjoni tkun lesta, aħna ngħaddu għall-fażi tat-testing. Flimkien mal-kuntrattur nippreparaw proċeduri u lista ta' testijiet li hemm bżonn li jsiru, peress li ċentru bħal dan jaħdem b'mod awtomatiku mingħajr ma jkun hemm bżonn l-ebda ħaddiem fil-post. Aħna naraw li l-apparat jista' jiġi kkontrollat u mmonitorjat minn network control room fejn ikun hemm inġiniera li jkunu qegħdin jimmonitorjaw iċ-ċentru ta' distribuzzjoni kollha tal-pajjiż. Il-Marsa North Distribution Centre jibda jopera b'mod sħiħ fl-2017, Enemalta plc se tkompli tinvesti f'sistemi ta' distribuzzjoni tal-elettriku ġodda, aktar flessibbli u aktar affidabbli sabiex tibqa' ttejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-elettriku lill-klijenti kollha f'Malta u Għawdex.

Meta kelli biss għaxar snin, jien niftakar dak iż-żmien il-Gvern kien iwiegħed li l-Marsa Power Station se tagħlaq darba għal dejjem. Dak iż-żmien kienet il-ħolma tal-Marsin, tan-nies tal-Ħamrun, tan-nies tal-Valletta, tal-Furjana, ta' Raħal Ġdid, tal-Fgura, ta' Santa Luċija li din il-power station tingħalaq. Żmienet kienet diġà mlita. Il-makkinarju kien qdiem, kien sar ineffiċenti. Hu kien iħammeġ. In-nies tal-akkwati kienu mdorrijin bil-trab iswed fil-btieħi tagħhom u l-mard respiratorju kien xi ħaġa li kienet regolari f'din l-akkwata. Illum jiena kburi li wara erba' snin ta' ħidma flimkien mat-tim irnexxielna darba għal dejjem nagħlqu l-Marsa Power Station. Il-Marsa Power Station li tat ħafna l-pajjiż pro żmienha kien għadda. Il-Marsa Power Station li setgħet tingħalaq biss permezz ta' pjan tal-enerġija li kien ifisser li l-qalba l-gass ġewwa Dellimara, il-mix bl-interconnector kif ukoll ir-renewable energy. Permezz ta' din il-mix, permezz tal-qalba l-gass din is-sena stajna nagħlqu l-Marsa darba għal dejjem. U permezz ta' dil-viżjoni li ħabbarna aħna fl-2013 u implimentajniha tul dil-leġislatura, illum il-ġurnata l-emissjonijiet naqsu bin-nofs, it-trab iswed li joħroġ miċ-ċumini naqsu b'disgħin fil-mija u l-carbon emissions naqsu b'miljun u mitt elf tunnellata. Naħseb dan huwa pass importanti u naħseb l-ikbar monument li, qed nagħtu hawnhekk huwa fil-fatt munument ambjentali. Dan huwa proġett ambjentali li għamel inroads kbar f'dan kollu li qed nagħmlu. Tajjeb li ngħid li tul dawn l-aħħar erba' snin, l-Enemalta ħadmet ħafna biex tbiddel lilha nnifisha. Minn state owned enterprise sirna public limited company. Sirna kumpannija li mhux biss naqqset it-tariffi, iżda li ġibdet lejha l-investiment. Investiment ta' 350 miljun ewro mis-Shanghai Electric Power. Kienet kumpannija li investiet fid-distribuzzjoni. Kienet kumpannija li naqqset is-serq. Kienet kumpannija li rnexxielha taqta' la darba għal dejjem l-użu tal-heavy fuel oil minn pajjiżna. Aħna kburin tal-achievements li għamlet l-Enemalta, aħna kburin bil-komunità u s-sapport li tat il-komunità tal-Marsa tul dawn is-snin kollha. Il-pass li jmiss huwa iva li nerġgħu noħolmu. Ħlomna li nagħlqu l-Marsa Power Station u għalaqnieha. Issa l-futur huwa se jiġri f'dan is-sit tant tant sabiħ. Ladarba tiżżarma l-Marsa Power Station u bħalissa għaddej ix-xogħol ta' decommissioning permezz tal-kuntratturi hawnhekk u x-xogħol għaddej b'ritmu mgħaġġel u se nissalvagwardjaw ukoll il-cultural heritage li hemm fil-Marsa Power Station b'mod partikolari l-Station A li hija Cultural Heritage, aħna se nkunu f'pożizzjoni li jkollna belt ġdid hawnhekk. Is-size tal-peninsula hija waħda kbira, is-sit huwa sabiħ, jagħti fuq il-baħar u n-nies tal-Marsa ħaqqhom pjan ta' riġenerazzjoni. Il-munament illum għalija jfisser numru ta' affarijiet, ifisser rikonoxximent għall-attivitajiet li saru ġewwa l-Marsa, rikonoxximent għall-ħaddiema, rikonoxximent li mixjin 'il quddiem għal enerġija nadifa, imma rikonoxximent ukoll li dan il-Gvern jemmen fil-Marsa, jemmen f'dil-lokalità u li mhux biss se nagħmlu regeneration tas-sit imma l-intenzjoni tal-Gvern hija li nagħmlu regeneration tal-Marsa kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa li nemmnu fiha, li biħsiebna naħdmu flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Marsa u l-Kunsilli tal-Akkwati biex hawnhekk ġewwa l-Marsa nerġgħu noħolqu spazji miftuħa, attivitajiet kummerċjali, attivitajiet kulturali u għalhekk nistiedinkom li terġgħu tibdew toħolmu, taqsmu magħna l-ideat tagħna ħalli flimkien fis-snin li ġejjin inwettqu dan il-proġett tant sabiħ. Grazzi.
Il-ħidma fuq il-MAFCAR 2017 bdiet is-sena li għaddiet. meta Enemalta stiednet lill-istudenti u l-letturi tal-Istitut għall-Arti Kreattiva ġewwa l-MCAST sabiex jaslu sal-Marsa Power Station u minnha jagħżlu l-elementi li jridu sabiex joħolqu l-memorja artistika ta' dan is-sit.

U qalulna, oħorġu xi ħaġa artistika minn dan il-post, uru storja, provaw oħorġu naqa' mill-personalità tagħkom.
Dan il-mafkar huwa ċelebrazzjoni tal-ħiliet artistiċi tal-istudenti tal-MCAST u l-abbiltajiet tekniċi tal-ħaddiema tal-Enemalta li ħadmu flimkien biex illum għandna dar-riżultat artistiku. Aħna bħala studenti bdejna billi mmorru fuq il-post il-power station u bdejna nispiraw ruħna mill-surroundings tagħna, mill-magni li kienu jużaw. Spiċċajna bdejna noħolqu dan l-iżvilupp ta' diżinn. Minn hemmhekk żviluppa d-diżinn tal-monument finali.
Dan il-proġett kien jinkludi diversi xogħlijiet differenti magħmula minn ħaddiema b'ħilijiet differenti. Madwar 150 ruħ, fosthom il-ħaddiema tal-Enemalta, l-International Energy Service Centre, lecturers u studenti tal-MCAS, ħadmu flimkien ma' diversi kumpaniji biex flimkien stajna nagħmlu dan il-monument, installazzjoni b'memorja tal-ħaddiema li ħadmu f'dil-power station.
Għall-bidu, mid-dar, l-affarijiet li tqabbilhom mal-power station huwa l-elettriku, Id-dawl, forsi meta jinqatagħlek id-dawl u tgerger tnejn. Imma once li tmur fil-post, iktar milli power station qisu makkaniżmu ħaj. Tibda tara l-mekkaniżmu ħaġa waħda unita mal-bniedem. Tibda tara n-nies li kienu jaħdmu hemmhekk kif il-power station għalihom hija t-tieni dar.
Għalina l-ħaddiema kienet daqsxejn sfida differenti din id-darba. Ridna nippreparaw apparat minflok biex jeħel. fuq impjant ta' ġenerazzjoni, din id-darba biex jintrama fuq monument.
Għall-bidu kienet diffiċli għax ħafna kienet proġett ħafna differenti minn tas-soltu. Bħala environment, il-power station meta tidħol ħa tara makkinarju enormi li qatt ma tkun iltqajt miegħu.
Proċessi kienu differenti u l-ħaddiema ħassew għad-differenza. Kienu jistaqsuna, imma fejn is-soltu Sempliċiment pajpa li hom jaqbdu jiweldjaw hija parti mir-rutina, din id-darba kienu iktar konxji ta' qisien u estetika u apparenza biex il-monument jidher sabiħ.
Ħdimna flimkien kollaborazzjoni bejn klassijiet tal-Fine Arts u tat-3D. L-istudenti tal-Fine Arts ħadmu iktar fuq il-monument innifsu U aħna ħdimna iktar fuq il-landscaping tal-area madwar il-monument. Ħafna mix-xogħol li għamlu l-electricians tagħna ma jidhirx qiegħed mgħoddi taħt dan il-konkos, hemm firxa ta' wires u conduits u pajpijiet li kien hemm bżonn biex jasal id-dawl taħt kull fitting. la ħa tkun mixgħula hawnhekk f'dan is-sit.
Id-disinn finali tal-monument jirrappreżenta l-unità li hija ppreżentata bil-gear wheel li hija x-shape ta' ċirku. Issa l-unità qiegħda ppreżentata bil-ħaddiema li kienu jaħdmu bħala grupp u bħala team throughout these whole years. Bdejt nara il-ħaddiema t'hemmhekk għamlu dawn is-snin kollha jaħdmu hemm. U issa f'daqqa waħda qed iniżżlu kollox biex tibda xi ħaġa ġdida. Jien hawnhekk ili 41 sena naħdem għal Enemalta u dan il-monument ifisser ħafna għall-ħaddiema li taw ħelithom u l-enerġija kollha f'dawn iż-żmienijiet u għad jibqagħlhom tifkira sabiħa għalihom. U aħna nħossuna xhur tjati ħafna għaliex Huwa parti mill-istorja ta' Malta dan il-post, li again ħafna min-nies ma rawhx, so qatt qass ħa jarawh jiġi dismantled, ħlief dawn ir-ritratti tagħna. Nixtieq insellem il-ħaddiema kollha li ħadmu tul dal-65 sena fil-power station tal-lokal. Nixtieq ngħid grazzi wkoll lill-ħaddiema li hawn illum impenjati biex sa fl-aħħar il-power station tingħalaq. Iltqajna ma'.
nies tal-industrija u hija esperjenza sabiħa li tara li dak li qed taħdem fuq fil-verità jiġi implementat u nkunu nistgħu ngawdu ħanka l qudiem. L-arkati jirrappreżentaw kemm il-passat, il-preżent u l-futur li qegħdin inħarsu lejn a greener future billi nużaw materjali u anke makkinarju li huwa aħjar għall-environment. Huwa sew ukoll li dan il-monument ifakkarna fil-futur sabiħ li ġej tal-lokalità. Futur li għall-inqas ħa jkollna ambjent seren u iktar nadif.
Nistiednu lill-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat, sabiex jagħtina l-messaġġ tal-inawgurazzjoni tal-MAFCAR 2017.
Grazzi ħafna, kollegi, Eċċellenza, Sinjuri, ħbieb tat-tmexxija tal-Enemalta u ta' Shanghai Electric. L-inawgurazzjoni ta' din l-istallazzjoni hija simbolu. Simbolu tal-avvanz li għamel pajjiżna fil-qasam tal-enerġija, simbolu ta' avvanz fil-qasam ambjentali, simbolu ta' reġenerazzjoni li qed tgħajjat għalih il-Marsa. Din l-istallazzjoni artistika f'post fejn qabel kien hawn il-binjiet tal-power station hija l-ewwel togħma tal-futur ta' dawn l-inħawi, futur ta' reġenerazzjoni, ta' arja nadifa, ta' ftuħ, ta' ġid. Futur li permezz tagħha n-nies tal-Marsa u tan-naħa t'isfel tal-pajjiż b'mod speċjali jerġgħu jiksbu l-kwalità tal-ħajja li jixraqilhom. Meta sentejn ilu għamilna d-decommissioning tal-power station tal-Marsa u issa tfejnija darba għal dejjem konna għedna li dakinhar kien jum importanti għall-pajjiż kollu speċjalment għan-naħa t'isfel u minn dakinhar 'l hawn fil-fatt studji tal-Enemalta urew li verament kellna titjib fil-kwalità tal-arja għan-nies tal-inħawi f'dawn l-aħħar sentejn. Issa wasal il-mument li l-Marsa mhux biss jkollha arja aktar nadifa, iżda anke ambjent aħjar. Bdejna billi intfiet il-power station wara ħafna snin, wara wisq snin. Ġie attirat investiment fil-korsa taż-żwiemel tal-Marsa u nwiegħed li mhux ħa nkun qed nabbondonaw lin-nies tal-Marsa għal darb'oħra fejn kif sar qabel kienu jintesew. Imma ħa nkun qegħdin naraw li tiddaħħal aktar sigurtà fejn ir-rata ta' kriminalità f'ċertu nħawi hawnhekk mhijiex aċċettabbli u naraw li ndaħħlu post fejn tista' ssir rikreazzjoni onesta għall-familji u ġenerazzjoni ta' ġid. Għalhekk huwa importanti li naraw din l-istallazzjoni bħala tifkira tas-suċċess li qed nagħmlu fil-qasam tal-enerġija fejn din is-sena se tkun temmejna darba għal dejjem l-użu tal-heavy fuel oil. Se nkunu għalaqna b'suċċess l-operazzjoni li permezz tagħha salvajna l-Enemalta li minn mażżra ma' għonq l-ekonomija ta' pajjiżna saret kumpanija sostenibbli li tirċievi upgrades minn credit rating agencies internazzjonali. Salvajna wkoll l-impjiegi tal-ħaddiema ta' din il-kumpanija li llum il-ġurnata huma kburin iktar minn qatt qabel li qegħdin jagħmlu parti minn din l-istorja ta' suċċess. U fuq kollox, tejjibna l-kwalità tal-arja u raħħasna l-kontijiet għall-familji kollha u n-negozji kollha Maltin u Għawdxin. Din l-istallazzjoni li nixtieq nirringrazzja u ngħid proset lil Enemalta tal-idea li ġietha u lil MCAST, lill-istudenti u l-letturi li flimkien mal-ħaddiema għamlu biċċa xogħol ta' ispirazzjoni. Din l-istallazzjoni hija għalhekk ukoll simbolu ta' problemi li jsiru opportunitajiet. Minn qasam b'diversi problemi rnexxilna ndawruh għal qasam li qed jsaħħaħ l-ekonomija tagħna. L-istess issa jrid jseħħ b'mod aktar mifrux f'dawn l-inħawi fejn minn diversi problemi f'dawn l-inħawi ndawruhom f'opportunitajiet għan-nies tal-Marsa u għan-nies tan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Nieħu l-okkażjoni biex nuri l-apprezzament tiegħi għall-ħaddiema li ħadmu hawnhekk. Nuri l-apprezzament tiegħi lill-familji li tul dan l-aħħar ġenerazzjonijiet għexu fil-Marsa biswit impjant li iniġġes, li għal diversi snin sofrew minn trab iswed f'darhom, sofrew minn asma u mard respiratorju. mhux il-Marsa biss, imma l-lokalitajiet kollha biswit li għal ħafna snin kienu kkunsidrati bħala postijiet li m'għandhomx potenzjal. U aħna, minflok dumping site, qed naraw dan il-post bħala post ta' reġenerazzjoni ekonomika, soċjali u ambjentali qawwija. Fl-aħħar nett nirringrazzja mill-ġdid lill-ħaddiema li għamlu dan ix-xogħol kollu, lit-tmexxija tal-Enemalta, lill-Ministru Mizzi illi ħadem man-nies kollha illi issa ngħid illi għadna nofs triq. Kumplament tat-triq, flimkien mas-Sindku u l-Kunsill u man-nies kollha tal-komunità triditkolli nikkonsultaw biex naraw kif dan is-sit Ħa jwassal għall-aqwa futur għal dawn l-inħawi permezz ta' ambjent aħjar u ġenerazzjoni ta' ġid. Proset lil kulħadd. Grazzi ħafna.
F'isem il-ħaddiema ta' Enemalta, l-iskultur u l-impjegat tal-istess kumpanija Teddy Tanti qed jippreżenta lill-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat skultura li naqqax hu stess, f'waħda mill-ġebel tal-istazzjon, rappreżentazzjoni simbolika li turi s-siparju nieżel fuq il-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-Marsa. L-istudenti tal-Arti Performattiva tal-Istitut għall-Arti Kreattiva se jeħduna fi vjaġġ ta' emozzjoni f'dinja ispirata mill-elementi tal-passat, tal-preżent u tal-futur li qed naraw fl-installazzjoni kommemorattiva quddiemna.

Sinjuri, nistidnukom iżżuru l-wirja fotografika mtellgħa mill-istudenti tal-Baċċerelat fil-Fotografija ġewwa l-MCAST, fil-binja li tinstab fuq ix-xellug tagħkom. Grazzi u l-lejl it-tajjeb!